Wiye wiye, konya dong kong ki yubbi man ma itye kede bot lwak ma megi. Angeyo ni pi cawa ni be ki cawa na gwaki pien atye ka yubbe bene atye ka cere i yamo kombidi i radio paces. Wiye wiye yubbi i kit lok me yoto kom, i kit yo me gudi, yo me biacara, yo me kwan.
Gin an amito tiyo ne ka lwak me omoro oyera, an abicito mere. Ma kemo lupur ma gin lucan-ni i kom wel dano ma i Omoro, pacent pyerabongwen wiye abic obedo lupur ma gitye ki peko centagi peke. Lim mo ma myero giti kwede bene me ryemo can peke. Awak mo ma ya ngat obino ot lwak ni wun wubino ba wek walweny i kom can peke. Ominwa Jacob, gumarac Lubanga okwanyo kwone. Ento bene kare cani wawacce, ginno peke, laconi pe otimo ginno kulu i lok me lweny i kom can i yo moro. MPs wani ducu i yo moro mapat ki okot pita me toji. An amino okot pita pwoc madwong tutwal. Mon laco tye ka lweny ni neno bene tye ka tute. Kitimo kumeno yalo otwa. Ci ka an akato. An abikwanyo ayubo communities te parish acel acel gi forming cooperative giyero kit kwar gin ango gire ma gin onongo ni cek botgi maber but also abikonyogi gin lacek ma wele bwub an abikonyo nyutigi guiding gin kun atiyo ki agricultural extension officers wek gunen wek guniang maber ka dong gunongo aketo ciling milion apar i cooperative gini me lacakke. Paric kacel acel abiketo iye milion apar apar apar apar apar, wekki lapur ogam cente ni oyab ki poto owil ki koti ma en mito pito ne, kit eno ka koti ne ocek cat odwogo cen, lim eni dong wiye ma tye ka nyane weng gin ducu gak i cooperative ma megi ni limi pe cito ka mo tye me ka society be pe gipoko in igamo itiyo kwede wek cen obed cok i cing dano, cac ma iye pe bibedo dit. Ineno? Pien meno ma meggi. Pe obibedo calo simply bolle cob, ento a good cooperative. I nge mwaka aryo keken, nongo parish acel acel cik mogo tye wa i milion miya aryo. Nongo dano tye ki cente dong. Gin ocek, calo coya eni ka dong oceke, an odonga dong myero anen yo me ngo? Kwanyone ki i cooperative kanya gitye iye-ni, ater ka catone ma mitte. Jo me cooperative eno ni awaye lori en awil lori o maber ma transporting jami gi cwalo i cuma kanya ki wilo iye gin eno ni calo kare coya gin eni coya ki wilo madwong adada i lera kany ento awaro bino goyo lupu goc mo ma pe tuku tuku adada ene ni wan pe waneno gin eno ni waneno i wang wa lori ni dong tingo jami gicito cato i lera ka coya ki i kin gang kany tye cato miya aboro Ki kun oolo twal nongo tye alip aryo ki wiye. En ni ber do lutua nongo akonyo lupur. Man kwar gin abitimone. Yot kom peya tek adada. Kong wunen pono yat ot yat lalogi ni Health Center four ma en aye dong onongo an alwongo ni District sub sub district health hospital. Pe tye wa ki maraya mo me aminya. Ka lok mo tye myero iring ibin wa gulu two kuro ma dong icwale i ot yat. Referral kong keken tye slow ma nongo latwo tye marac adada. Abibedo ngat acel me kwongo wilo maraya me amenya. Welle pe tek, aromo wilone aketo lalogi wek dano guti kwede mono i lok me yotkom. Ange ni ka in ingiyo tic pa MP Pono cik ye ni in icito calo ka wilo jami me yotkom, cito gagedo gang kwan, Ocito ka yubo gudi-gi li enini. Migi-ni bitimo nining? Angeyo mere gire en biromo bakke. Yes. Ento migi-ni bitimo nining? Pe tye cik mo ma gengo timo ber kit. Mono tic pa laber kit. Kijolo merowa ajola oyotoyot adada. Itimo mero maber wek ngo? lwakki onong yoto mono gin na bitimo. Ento ticca me moko cik-ki pe rweny, ento ticca me oto lwak wek kilweny i kom peko ma wono dano-ni bene, that is also cardinal work of ngo? an MP. Dong in pe icito ni ete, pe ineno lwak won awona ki gin, in pe iketo iye cingi. Abibedo tic pa, mono tic pa laber kit ma an abitiyone pi Cociti ma mega, ci ange ni lwakwa olo twal bilimo yoto. Ambulance ne MPs mogo tuc kede i kare me campaign. I nge campaign gini rwenyo ma pe ineno wa kome. Jo okene be otuc kede i kin wa kany. En an waco ni ka uyera abi wilo gini ci akela keto paco kany. Ma ango konyo wu i lok me referral wek wajing ngo kor gamente. Anyere mukene tye ma bino tuc rwenya. Ee, rwenyo weng weng weng weng. Ka i kare mogo ngwece wa ki carin be. Iwinyo lir lir lir. Gin nu peke jone. Ko ineno adi ma tye i dyo moro dong kobedo ni gin nu peke. Ento acel mo an aneno mon otuc kede i kare me cuno kwi eni ni, ber gire ka ce nene gibilupu lokke eno ni. Ento an pe amito bedo labwolo. Amito lwak owiny lokka, guyeng ki lokka.